Di tori wey we get for you now na di reply wey Femi Falana, SAN, give di Minister of di Federal Capital Territory, Mister Nyesom Wike wen e don do media briefing some days ago wen e for come dey tease Mister Falana. say mr falana dey lose case wey im imsef win from supreme court mr falana kon say im dey appear evri time for small court and for big court even for africa e say but mr wike e dey call am television lawyer He say he no wan join matter with Mister Wike because of the name wey he dey call am. He say because Mister Wike na the only life bencher for Nigeria wey he never handle any case for any trial court or for any court of appeal. He say another reason wey he take dey ignore Mister Wike yeye talk be say no be crime if any lawyer lose case for court, e say because na only corrupt lawyer na im go win all the cases for every court. E say some days ago, Mister Wike subject am to some scurrilous wetin e call scurrilous attack For press conference wey e hold for Abuja to showcase di ministry of di Federal Capital Territory, e say but while di press conference dey go on, Mister Wike leave di mata wey e go tok, e come dey accuse am say im dey lie about di defection of di legislators you know wey e appear for channels television e say di supreme court ruling wen e address di issue of di defection e know say e don settle di matter of defection so e come dey say wike come dey say if somebody like femi falana go come come television dey lie e say dem na serious mata e say becos those lies go fit cause plenty problem e come say e express im concern na wike dey tok so say di misinformation wey femi falana dey give so e say e go fit cause more problem e come say Specifically, Mister Wike accuse am say im dey lie against Supreme Court for a decision on di defection of di twenty seven members of di Rivers State House of Assembly. But Mister Falana come say im no lie o against di Supreme Court in respect of dat judgement. E say all wen e tok be say di matter of di defection of di twenty seven lawmakers He say dem raise am wetin dem dey call suo motu. He say and di justices don determine di mata. He say im comment dey based you know on di issue of di twenty seven legislators. He say because dat time di mata dey Port Harcourt Judicial Division of di Federal High Court and also videos dem dey wen di twenty seven members even dem swear affidavit say dem don comot from di pdp to di apc. Mister Falana come dey tok say na public knowledge say Mister Wike e praise di Supreme Court and di judgement, e come even hold thanksgiving service to celebrate di decision of di twenty seven legislators wey dem defect

and Article 9 of di African Charter on di Human and Peoples Rights na im give am dat power. E say e for ignore Wike o latest attack. E say but Wike don recently call on di body of benchers make dem discipline lawyers wey e bold to criticise di judgement of Nigerian court. He say no be Wike wey need dey call judges when dem disagree with am, you know, he dey call dem names. He say im, Falana, dey criticize judgement both of small court for Nigeria and even court for abroad. He say why Wike think say na wrong thing to criticize di decisions of di judges for di supreme court too e say di supreme court always dey welcome am wen pipo criticise dia judgement and to review dia judgement e say becos dem believe say nobody dey above mistake e come dey cite cases wey e be like say Mister Wike no dey familiar wit wen those cases e make am clear say supreme court go fit make mistakes. E say from time to time, e say many of dis justices dem dey lay commend in criticism of dia judgement. E say recently sef, one wen dey lay do valedictory for Ascendford, e say e still refer to one of im criticisms. you know, wen e concern di Nigerian judiciary. So e say because of all dis tins, e say Mister Wike deliberately dey set am up against di Supreme Court because di allegation wey Wike take tok against am say e dey lie against di Supreme Court e say e dey spurious and ten dentious um for evri material particular. E say as since Wike don become di unsolicited defender of di judiciary, e say e dey challenge Minister Wike make e report am to di Legal Practitioners Disciplinary Committee for professional misconduct. My kontri pipo, Mister Falana cite Some cases wey he quote from the law report, at the end of the day, he come talk say e dey clear say Mister Wike allegation against am, e dey spurious and e dey tendentious. He come say Mister Wike e don fail to take set am up against the judges of the Supreme Court. He say the time don reach wey dem go stop Mister Wike make he no dey parade himself as the person wey he dey defend the Nigerian judiciary. My country people, na Oga Femi Falana, SAN, na im response to the part wey Wike take call am out for the interview wey he do with selected journalists How una see this im response? Abeg make una make una comment dey known.